Re kgonne go tsenya pressure mo pusong gore puso e kgone go thusa batho. O ile, Morwa Motshabi. O ile, Re ka bua go tloga today until ka moso, mme ya gage tiro o e dirile. Le nna ke phate ya puso, mare se se utlwisang community botlhoko ke le moetapele le nna se nkutlwisa botlhoko and-e nka se didimalela community utlwa botlhoko because le nna ke phata puso ke tshwanetse gore ke bue le puso o ile morwa motshabi ga puso e sa retse ke bue le baagi ke reetse se baagi ba se ba se labalebelang gonne mare gompieno ke a go promisa bana ba ile dikolong ke bone gore le tsela gone anong e butswe um ga go sana ba re gate um baagi ba ile dimmerekong go botshelo bo boetse um seemong kgonne As the executive mayor of Mahike local municipality, through the Systems Act, Chapter 11, we officially declare this funeral to be a civic funeral.

ga ke na chance this is the last time i just have to be strong gore ke bue ka buti wa ka e ke batlang go e leboga modimo ke the chance a mphileng yone gore a ye ko go nna ke spende nako le ene every day he will kiss me and a ba mpolelela gore wa nthata nna i'm the only daughter ke tsetswe le mathwini o mongwe ne le lefty o mongwe le right ba robala so ditlhogo tsa bone ne di kopana maoto a bona a kopana ke robala mo gare you can imagine I was so spoiled ba ba itseng ga gona motho o po o kile a ntshonya mo mafikeng I never thought gore ebile ke tlo go nyalwa nna the way they were so protective ka mokgwa o ba ne ba nthata ka teng Ke utlwile di-speaker tse dintsi di bua ka memorial service gore there's no one who can replace my brother mo postung ya gage ee you are wrong god always has a plan he will bring even somebody o unique everyone o fa o unique my brother rest in peace and i love you ke bua ka tsala ya me zela Nna ka gore ke mosetsana wa toolbox majoro wa nkitse, ke mmitsa spanner 13 zela, o ne a sa palelwe ke sepe, rotlhe re a itse. Ke ne ke re tsala ya me ke kopa o robala ka kagiso, ba lelapa le ditsala, baagisani, the community at large ya Mahikeng Local Municipality, ke ne ke re a re robaleng ka ntho, madi a tshologa, Modimo o tla re tlisetsa o mongwe o o tshwanang le Zela jaaka Ausi Mashie a setse a buile. In you I found a brother, in you I found a mentor, in you I, fo, I found a leader. Ke a, ke a leboga.
Zila mo go nna ba gaetsho e ne le fesbono ya ko ga Ramoseje halapeng. Ha ke seo se ke se tlhokang ke ne ke letsa hela ke re Zila tlhe taboga ka hao ga ke o halapeng monna. Mo na dira hela jalo monna o ke Mzelesto. O ne a dira ka go akoha jaaka tse a di laelwang. ka bokhutshwanyane rona mo 15 mo mo kgaolong e mo wating e re latlhegetsho ba gaetsho a re laleng ka ntho madi a tshologe mme monna yo o re supeditse gore se bonnyane jo bokana um botlhale se bo tsaya kae zela e ne e le motho wa pelo eo e jegang e ne e le motho wa pelo la e ne e ka re ke ra pelwana mme e ne e re ga go wela ba gata dikgato go ya ko pele kgotsa jaaka re tle re bui re rona tsamaya extra mile
go ne na le dintho tse pedi tseo ne re tshwanetse re di etse nna le monna yo tseo a neng a nkopile tsona jwale ka malome a re malome e fihlile nako ya gore le nna ke be le legae laka ke re tlo motšhana re tlo bua ke tswe ke o batlele mofumagadi o wena o mmoneng mme ga o ntse le jalo a ntse re bua a re mare malome ke lwanne dintwa mare go na le ntwa e ke e lwanang eo ke bonang gore nke ke ka ba ka e hlola a re ntwa e ke e lwana bosiu le motshegare

ke le le nna ke le morumo wa pusong gore ngaka modire molema le magalisi le masepalo a maike a re kopaneng tlhe re thuseng baagi because baagi ba bangwe ba frustrated thata he understood that a counselor must be accessible to our community he was the bridge between the municipality and the community whether it was pothole that need to be fixed a street light that was out a house to build or a complaint about service delivery, he was always available. Eh, na imagine four days go sena metsi mo locationeng le le- le le tshwanang le le unit 15 kgonne gore the situation e utlwisa botlhoko thata go gaisa so ke kopa gore go nne le solution eh, so that baagi ba rona ba kry-e eh, dikarabo

ene a palelwa le ke go lobela kore la o ka ya ko go ene wa re wa mo lobia ga a sa tsamaye le wena go bolelela gore nya e seng gone anong nka se kgone go tsamaya le wena a ba a sala go fa mabaka he was an activist of note and then o nthutile gore ga o le an activist ga e reye gore tshwanetse o o roge ba e leng gore ba mo golomenteng kapa ba e leng gore ke dikgosi kapa ba e leng gore ke baruti e raya gore ga go na le mathata you face those particular challenges, a leader wa mo face-a wa mmolelela gore re le baagi ga re happy ka one, two, three, four, five. Ke yone activism. Bothata se se utlwisang botlhoko gore rona re le makhanselara re iphitlhela e le gore yaanong um mathata otlhe a lebagane le rona, yaanong e ka re rona re a tlhaloganya baagi ba re batla dikarabo tse e leng gore ga re kgone gore re ba ne dikarabo and o ne a sena sepe gore o wela mo watmang na kgona go mfounela ka issues tsa diwate tse dingwe be ke mmotsa gore tsele yaanong ko o batlang a re he osi eh, re go romile koo ga ra go romela gore tlhole ntse o dutse kwa ntate he ke re wela mo two go na le o teng ko 33 unit 15 e na le e na le diwote tse pedi mare re eh baagi ba ko unit 15 ba kopa gore mokhanselara motshabi re etelele pele o re thuseng gonne mareng alawe gore ke tlogele baagi ba rona fa politicians not politicians baruti not baruti comrades mecs leaders of the anc leaders of different political parties ka molaetsa wa gage wa bofelo nampha one at least na mphile sengwe sa gore ke ikokotlele ka sone

a le mogare ga tsone a bona gore nna ke motho wa batsi le nama ga ke tlhole ke kgona jalo seemo se ke lekile ke patetse gore tetse ga ke kgone ga go batlega modimo a re mare tshwetso ke gore

two o re mo itseng le mokhansalara wa batho so we know gore e ne le motho o tshelang le batho o direlang batho o buisanang le batho so we are much more poorer without zela we much, we are much more poorer without tshepiso motshabi o ne a direla batho ka bopelo jotlhe jwa gagwe a re founela le rona ba bangwe ba e leng gore re dira ko dikantorong tse dingwe um ke dira mo kantorong ya motlatsatona mo kantorong ya moporesidente so o ne a na le go founa a re no batho ba sokola mo a ke le bolelele moporesidente gore go a sokolwa and he, he would not every time a bue ka yena and will always put the community ko pele ke seo se re tla mo gopolang ka sona ke sone seo re reng bora motshabi ga ba latlhegelwa ba lenosi le rona rotlhe re latlhegetswe h dipelo di utlwile botlhoko mo mafikeng he was a big brother he was a comrade he was everything and a good counselor so ke kutlo botlhoko fela zela e ne le motho na ratega thata Ke a go sala ke mo gopola ka go rata go lwela service delivery. Ke amegile thata because ke modulwa mo unit 15 eng gonne le nna tota metsi a ke a kry bana ba ira washene ga re kgone go a di-toilet ga re kgone go a sepe um wena nkgonne nna ntshepisitse gore ka easter yana wa go mpha kit ya soccer mowa wa gago o robale ka kagišo ha zela zela was man of god a na re nna ke tshepile modimo above everything zela na re tsaya ka dibe sa re isa di-ground ra go tshameka dibolo re na le dikhoko re le bagolo re tshameka bolo ko bothebeleko a se- a- a re- a 'irile gore re celebrate ko bothebeleko ke tla mo gopolola tse dintsi tse ka mo gopolola ka tsone you was a giver o ne rata go batla batho di-donation gore batho ba thusiwe a batla batho gore baagi ba rona ba mafikeng ba bokone go phirima ba ko batho mafikeng ka kakaretso gore um ba thusege thata mo dilong tse ba di tlhokang o ne a sa batle batho ba tlhoka thata tota ne le motho o lerato ke tla gopola zela ka gore rona especially ba di-n g os um zelo na re thusa thata especially ko municipality ga re batla thuso ko teng re batla access to di-facilities or any other help e re gore e tlhoka ko teng um he was very helpful to us um in terms of bolo go encourage bana zela also played a role so he made a difference in in lives tsa batho ba bantsi including le rona and he made our lives easier o ne a rata thata gore bota gagwe e tla pele a rata go berekela kgang gore moselisto o rata go berekela gae a re ke nako ya rona re tsentse batho ke tla sala ke mogopole ka go re direla pavemente e hitile mo motseng wa lokaleng ebe ya go heta mo motseng wa epoto ya go kopana le tsela ya disaneng ke ne ke le ka ga tlase ga boeteledipele jwa ga re zela tshepiso motshabi o ne a dira le rona bontle jo bo tsitsibanyang mmele e ne e le um one comrade e leng gore mongwe le mongwe whether o opposa anc whether o opposition o ne o kgona go relata le ene gonne o na le mo saeteng ya community ka dinako tsotlhe ga o ka tla go lebelela rona eh, eh, eh, batho ba re tselang gore we are anti anc we are here to bury him dimane o tshotse a bar a e setela ko godimo thata for other councellors because ke ene hela ntse go buiwa ka ene mo social media including people ba e leng gore ga ga ga ga ba ka eh, karolong ya anc but re tsweletse go mo praisa rotlhe ka gonne e ne e le monna tota o ne a emela setšhaba o fitlhetse go sena metsi kwa motseng wa rona dipeipi di sa bone go go katelwa dingwaga di le supa mme rile morago ga moo a tsena re motshabi a tla go lwa go go fitlhelela re- re fi- re kry-a metsi re na le metsi kwa mo letsamong zela le zelenyane ke dikhanselara batho ba ntlha ba go tsamaya ka mini cooper re simolola re e bona mo mafike mo north west o diretse thata wa two e leng gore currently ke boela under yone so ke bua yana ke re long live the spirit of comrade zila tshepiso councilor motshabi long live eh ke tlo go sala ke mogopola ka dilo tsa di dirileng ko motseng wa rona jaaka ne le hot councilor dilo tsotlhe tse dintle fela ke tsone tse ke tla mogopolang ka tsone ka lebaka la gore o ne a kgona go lwana le mmasepala ka sengwe le sengwe se re se batlang mme ba ne ba kgona go delivera ka lebaka la ga rre motshabi ka lebaka la gore o ne a kgona go ba lwantsha um bangwe ba rona ba di-official go timilwe difounu rona re mo re ntse mo re ntse le baagi ra utlwalwa baagi ba re roga baagi ba re batla dikarabo ra go ntsha yang dikarabo re sena dikarabo tseng kgone seemo se a se se re ka se hitlhangwa se utlwisa botlhoko thata thata thata zelilo le ra o mmitsa braya ka ba goroga ka nako e o mmatla ga go bosigo ya go motshegare ao tsela ke motho humble humble humble humble tota mo re latlhegetswe thata re latlhegetswe mo go maswi so se ke tlang gore na baagi ba ka kere ke itumela tlotlo e ba mphang yone iyete go ka nna le le ba lekgotlha ba le tene ba ba tshwanang le ene mahikeng ka ya ko pele re tlogele go isa dintwa tse di kana-kana ko pele re motshabi was everywhere gongwe ke ipotsa gore a one le motho o nang le dimmata gore o ne a sena dimmata because gongwe le gongwe ko yang teng o ne wa go itlhela seno o sa mo invite o mo invitile selong batho ba le teng o naya ko batho ba leng teng that's what motshabi was for everyone mara se nka se rangela ke gore um comrade zela ke gore no worry my brother ne re le teng baagi ba mahikeng ba e leng gore you stood for them they were here the african national congress that you stood for it was here bogosi ba e leng gore you stood for them why they were here everyone re motshabi was here kore comrade zela your farewell batho botlhe ba nne o batla gore ba nne teng ba ne ba le teng comrade zela ke mfowete e ne le motho o buang hela tota ne e le activist ne a lwanela ditshwanelo tsa batho tota zela ne le monne o ne a rata go advisa batho ka dikakanyo zela o na le lerato zela e ne le monne o ikobileng a rata modimo ne re hela a fetsa go bua le wena o tla ba re amen o ne a make-a sure gore o dira service delivery batho ba kry-a metsi batho ba kry-a dijo ditsela di a siama motlakase o dilo le teng di-street light di-high master tse di sa berekeng di dula di kry-a motlakase gore di kgone go laetela batho re gopole zela ka dilo tse dintle tsa re diretseng tsone e ka re le mokgatlho wa rona or ke re makhanselara a rona e ka re ba ka itseela gore zela ne le motho e leng gore a na a sa ke go a fetsa go le go electiwa a na ntse a le gaufi le baagi too much a kopane le baagi a kgona go utlwa gore baagi ba batla eng baagi ba ba tlhoka eng so e kare le baeteledi ba pele ba rona especially ba-councelare a re neng close to community yes.
Yes. Yes. Left. Right. ke tla sala ke mogopola ka mafoko a gage a thotletso la seemo se sa letle e ne e le motho na go go rotloetsa re selape nako ya gago e tlatla ke banna ba re ba ithutileng mo mokgatlhong gore bopelotelele bo a duelwa itshoke

Rre Motshabi o tshamekile karolo e tona thata mo community-ing ya rona gompieno ne re bona go le matshwanedi re le masepala wa mahikeng local municipality gore re tlo go mo fa um befitting send off e fiwang bagaka ke ka mokgwa o rileng ra tsaya le tshwetso as the executive mayor including le council ya mahikeng gore a tlo go fit- go fitlwa mo heroes aka kgotsa mo bagaka ba hitlhelwang teng

gompieno re le the african national congress ne re tlile go fitlha mogaka ga gare ga mogaka one of the deployees of the african national congress councilor tshepiso zela motshabi o re mo itseng ka tiro tse dintle o tswileng mo lefatsheng le a diretse ward two bontle ka botswapelo o e leng go ditiro tsa gage di tla mosala morago gompieno re tsamaisitse o mongwe wa bagaka ba mahikeng eh, re tshepiso motshabi o le goreng o diretse masepala wa mahikeng ka manontlhotlho not only the municipality but mme o dirile thata go tlala seatla tse ding tsa merero e ntse re e dira ka kwane yaka ne re mo itse le chairperson ya rona ya municipal public eh, accounts committee e ne le motho tota o ne a tlhokometse di-committee tsa mo especially go fetisa sengwe le sengwe tlhokomelo kgotsa development a e tlisitseng ka ko ward two go tsenyeletsa dilo tse di tshwanang le bo matlo a ntse a fiwa bagodi le batho ba ba tlhokang including le tse ding tsa go tshwana le bo ditsela di-high maslight jalo jalo Eh, so on behalf of him eh, deputy minister kenny morolong re ra- ke tla ra ba ra motshabe ke re tshidisegang bagaetsho mme le tshidige- le tshidisegeleng ruri We are humbled to have come across a young, committed community leader like him who was fearless, who stood for what he believed was right. And I think many of us who are remaining have no excuse but to learn from his courage and pick up the spear and run. tsone ra kopana le ba masepala re tšhitširisane le bone yalo thata thata re motshabi o ne a challenge thata ka gore sentle sentle ke ne ke accounta ko go ene o ne a tsenya eh, accountability executive e ke sefa mo go yone ne re accounta mo go ene yaka mpac eh, committee um ke mo rileng ra bona go rightiwa of le madi a mantsi a lone it has been a historic debt tse ntse di le ka ko municipality ka ko more than billions tse re re motshabi ha dutse mo setilong sa gage sa bo mpac chair a ile a kgontisa gore re kgone go di righta off tota tota ene le motho o na le a tsenya marapo dinameng mo tiro wa gage um ke ka mokgwa le di emeseng tse di tlhalosa ka teng ke tsaya gore go tswa fa le mokhanselara o ka tsena moraga gage a itse gore o tsena mo ditlhakong tse di tona mo e leng gore tshwanetse a prove legacy ya ga um eh, comradzela e ne ntse e le teng ne ke re fela from the african national congress and also from government ya rona ya north west ra re a morwa a rona a ithobalele o dirile tiro re tla tswelela mo a feletseng teng so entire o two ke itumetse thata